קרוב צו פופציג יאר צוריק קומט צו א איד צו מיין טאטן זאל זיין געזונט די טענקער אויף, ער וויל אים עפעס פארציילן וואס באדערט אים מורא'דיג שטארק, ער געהאט א שכן באזוכן אין שטעטל, א פרייע איד, גארנישט געהאט מיט אידישקייט, נישט קיין שמירת שבת, נישט קיין תפילין לייגן, נבילות און טריפות, רחמנא לצלן, די עת האחרונה, די קריג האט אויסגעבראכן, ביים דייטשן נישט געווען קיין גרויסע נפקא מינה צי מען גייט בארד און פאות, א גרויסן וואלן און טלית קטן, צי מען זאל פרייען אידן גאנצן, דער דייטש האט יעדן ארויסגעפירט, ארויסגעטראגן פון שטאט, ס'איז געוועזן א מורא'דיגע אנגעצויגנקייט, קיינער האט נישט געוואוסט וואס די נעקסטע פאר מינוט העט ברענגען, ווער ס'ווייסט, ביים דייטש איז די ריינקייט געווען א מורא'דיגע הויעכע זאך וואס זיי האבן געדארפט האבן, מיט זייער אלע שווארצע חלקים וואס זיי האבן געהאט, האבן זיי נאך דאס אויך געהאט, נעבעך געוועזן דארט א איד וואס האט זיך לעילאיני נישט געקענט, צוריקהאלטן און ער האט עפעס שמוציג געמאכט דארטן, אויף דייטש איז דאס געווען אן עוולה נוראה, מען האט שנעל געמאכט א ליין אפ, מען האט יעדן צאמגערופן און מען רופט אויס ווער ס'האט שמוציג געמאכט דא אויף דער ערד זאל זיך שוין קומען מעלדן, פארשטייט זיך קיינער נישט געקומען, מען רופט אויס די מען גייט אנהייבן צו ציילן ביז צען, אדער מעלדט זיך דער וואס האט עס געטון, אז נישט שיסט מען יעדן צענטן מענטש. דער פרייע איד שטייט דארט לעבן ר' משה זעליג און הייבט אן צו קאכן, ער האט געוואוסט אז ער האט עס נישט געטון, אבער ווי גייט מען דא נעמען אומשולדיג בלוט און פארגיסן פאר גארנישט, ער האט עס נישט אויסגעהאלטן, מען האלט שוין ביי אכט, ניין, דער פרייע איד הייבט אויף דעם הענט און ער זאגט איך האב עס געטון, אויפן פלאץ, מען האט אים גענומען א סענטער למען ישמע ויראי און מען האט אים געשאסן. פרעגט ר' אשר זעליג פון מיין טאטן זאל זיין געזונט איך פארשטיי נישט, שמירת שבת האט ער נישט געקענט האלטן, תפילין לייגן, מאכלות אסירות, יום טוב, גארנישט, א פרייע מענטש האט גארנישט מיט אידישקייט קיין שייכות, און ככ ר מוסר נפש אז זיך הרג'נען פאר א צווייטע איד מען זאל נישט הרג'נען אומשולדיגע מענטשן דאס האט ער געקענט, פאר קיינעם איז דאס נישט בייגעפאלן צו טון נאר פאר אים, און פשוטע טאג טעגליכע לעבן האט ער נישט געקענט פארנעמען, ס'איז א שווערע זאך צו פארשטיין. זאגט אים מיין טאטע זאל זיין געזונט, יא יא, דערהער וואס דו האסט געזאגט, דו פארשטייסט אז דער מענטש האט געטון גאר א גרויסע זאך, זיין שכר איז דאך עין לא ראתה, אבער טראכט אריין, קיין היטן שבת האט ער נישט געקענט, קדושה וטהרה ווער רעדט נאך, האט ער זיך נישט געקענט קיין טאג טעגליכע לעבן, זיך איין מאל נעמען דאס לעבן, איין מאל און פארטיג, אווער מיט אים, דאס האט ער געקענט פארנעמען, און דו פארשטייסט אז זיין שכר איז גאר גרויס, טראכט דו אריין. ווען א מענטש גייט אין גאס און ער היט זיך איין מאל דאס אויג, ער פארמאכט דאס אויג איין מאל, ער האלט זיך צוריק פון א נסיון איין מאל, וואס דאס מיינט וויפיל מסירות נפש דאס איז, ווי גרויס איז זיין שכר און ווי לעכטיג וועט אים דער רבונו של עולם צוריק צאלן מיט געוואלדיגע השפעות טובות. ר' שמעון אומר יחר אני לפטר את כלו עולם אנא דין. לכּבֿוד לג בעומר שיקט גבֿר אַראָפּ אַ ספּעציעלער שליח צו מירון מזכּה צו זײַן אַלע אונדזער צוהערערס, ספּאָנסערס און בעלי-דרשנים פֿאַר הצלחה און סײַתּא דשמיא. אויב האָט איר אַ ספּעציעלע בקשה, שיקט אַ אימעיל צו office עט גבֿר דאָט אָרג אָדער לאָזט אַ מעסעדזש אויף אונדזער האָטלײַן אויף סעווען וואַן עיט, פֿאָר זירא זירא, סעווען סעווען וואַן טו, עקסטענשאָן נומבער דרײַ. דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן געפועלט אלעס גוטס.